Siku Rhulani Marivate a nga ndzi tivisa leswo ba ntsongo wakwe yena Professor Martin Marivate u khalutile, ndzi khomiwile hi gome ndzi va ndzi pfaleka ni xifuva. Hikuva N'wenxemu eku sunguleni ka N'wendzamhala a hi heleketa hosi ya mufi, yena Dokodela Charles Marivate. Ku ve hi Mudyaxihi wa lembe lero, a hi hlengeletanile le Winterveld ku ya veka makwavo Dokodela Russel Marivate. Swo endla onge hi loko va tswiyotana kunene vana va N'wa-Jonas na Daniel. Ku hundza emisaveni ka Professor Martin Marivate ku hatlana ni mafu ya vaakatiko-kulobye va tiko ra Valdezia Yena Tsakani n'wa Ben Papele, mativula ya Ben na Ella Mpapela, swi tlhela swi kotlana na rifu ra thicara Joe Xibava Ngoni le mugangeni wa ka Mpombo, xikan'we na rifu ra n'wingi wa va ka Mangolele, yena Sibutsi Nkata Simon Mangolele, na vona va ka Mbhiza na va ka Maswanganyi xikan'we na van'wanati lava ka Mangolele. hi rila na vona. Hi mukhuva wolowo, hina vaaki ni swihluke swa muti wa Valdezia, hinkwako lomu hi kumekaka kona emisaveni ni le tikweni leri, hi kombela vaakatiko-kulorhi leswaku va hi khongerisa ni ku hi tsetselela. Hi vhiki rin'we ntsena, muti xirhandwa wa Valdezia wu fukameriwile hi papa lero tika ra ntima, Vaaki va muti va tihlovisile hi milala leyi va nga boha eswisutini ni le tinhan'wini. Kutani emimombo ya vona yi totiwile nkuma lowu nga rhanga wu tsakamisiwa hi mihloti ya vovinyi. Ku famba ka Profesa Martin Marivate a ku hi vutlelanga munhu ntsena, Hikuva yena a ri n'anga ya vutshunguri a tlhela a va mutivi-nkulu eka swa vusungukati ni swa mbeleko. Ntokoto wakwe lowu ngi a tiveka emisaveni hinkwayo hikokwalaho ka wona a wu simekiwile eka ku twisisa hi kenta sayense ya swa vuyimani bya mahahlwa ni mbeleko wa vana hinkwavo lava velekiwaka xikan'we va ri vambirhi kumbe ku tlula. Profesa Martin Marivat u tsarile matsalwa yo tala ya sayense ni vutivi bya swoleswo swa mahahlwa na mbeleko wa wona. Kutani swidyondzekikulobye emisaveni hinkwayo a swi n'wi hluvulela swihuku loko swi ta eka ntivombeleko, ngopfungopfu lowu kongomaneke na mahahlwa ya tinxakanxaka. Hi ku komisa hi nga vula hi ku, Evuton'wini byakwe bya xisayense ni vutshunguri, leswi ngi a swi n'wi tsona vurhongo Profesa Martin Marivate, a ri ri rihanyo ra vayimani lava mindzhwalo leyo tika ni vatswedyani va kona, xikan'we ni tindzumulo ta vona. Vutivi lebyo tanihi lebyi bya ka mufi Professor Martin Marivate bya kala, bya kala ku nga ri lomu ka rikwerhu ntsena kambe emisaveni hinkwayo. Nkateko wa kona hileswo Professor Martin Marivate u sukile a dzaberile madokodela kulobye lawa yo tala. Van'wana u va dzaberile hi ku va letela etlilasini. Kasi van'wana Professor Martin u va byaberile na kona wa ha to va byabela. Hikokwalaho ka ndzhaka ya matsalwa ya sayense ya swa mbeleko leyi a hi siyeleke yona. Swigwamatshuku swa Professor Martin Marivate swi tele ngopfu. Ku hlaya swona ku ngo va ku twa bilila na xiphaswa xo kandzeriwa hi Marhomana. Kambe eka swona swigwamatshuku leswi ni pfumeleleni ni hlaya vambirhi vanharhu. Ni sungula hi wo kota Profesa Xisana Baloyi jaha ra kwala Valdezia, na vadokodela Pinkwana, Papillon Majuba, Nomzamo Tutu, MM Mthethwa, Nuku Mahlase, Tumelo Phifo na Dokodela Sibusiso Malinga. Lexi xo va ximarha xin'we ntsena xa swigwamatshuku leswi nga huma emavokweni ya Profesa Martin Marivate. Hi ku yimela va vukosi bya Kahuhlwani byi nga vukosi bya le Valdezia, tanihi muaki ni xihluke xa tiko rero, Tanihi rin'wana ra tincece leti nga kapitela mati ya vutivi ni ku kuma nhlohlotelo le ndyangwini wa ka Marivate hi ku angarhela, ndzi vulavula ndzi nga tipfinyingi loko ndzi ku, Jaha leri ra ka Sambo yena Professor Martin Marivate a nga n'wana wa vuntlhanu wa si ra Mfundhisi DC. Marivate na nsati wakwe N'wa-Jonasi. Jaha leri. A ri ri ngula ya vutivi ni ndzalama ya tiko ra Afrika-Dzonga. Loko ndzi ku tano, ndzi ringeta ku khongotela wena Profesa Cornelius Tennison Daniel Marivate, we Masa-Swivona ndhodha ya ka Maringa. Ndzi ri kanya mbilu u tiya u tiyisa vana va wena na vana va vamakwenu, hikuva hinkwavo ka vona se va tshembele eka wena. Loko ndzi ku tani ndzi khongotela nghamu ya mufi yena Maud ntombi ya le Vrystaat le ka Sigwete. Hi marito lawa ndzi pangalata n'wina hinkwenu vatukulu va DC Marivate hi ku angarhela, n'wina na vana va n'wina xikan'we ni vatukulu va n'wina. A ndzi nge mi tivi hambi ku mi hlaya ndzi mi heta hi un'we-un'we. kambe ni hlaya ngopfungopfu swivondlwana swa mufi, makhanana, basani, khensani, vusiwana na vukosi Martin Junior. Eka nkarhi lowu Sulanani, Mihloti na hinkwavo va ngati Vukarhanani na vana va baba-nkulu wa n'wina, Doctor Charles, Professor CTD. Doctor Russell, na Cecil Roy Cornelius. Khomanani hi mavoko na vana va baa-ntsongo wa n'wina, Richard. Mi kombana xa vusiku ni nhlekani na vana va hahani wa n'wina, Desiree N'wamhamba Marivati Murokong. Ina ka. Hi n'wi vonile Profesa Martin Marivate loko a giya a tlhela a chachula exitikisini xa swa vutshunguri. Engulumelo wa swigingi swakwe wa ha twala na sweswi, wa ha to twala malembe ni malembe. Emithalo ya minkondzo ya yena a ya ha thunyeki. Khatsa! Xi hahile xisekwana. Hi xi vonile loko xi tiolola timpapa na loko xi tiphumunha ritshuri. Xi thawuzanyana, ivi xi ku puruu! Xi vemba na rigiyagiya. Ina, hi xi vonile xisekwana loko xi ku dlomu pelanambu. xi pela nambu wa Jordana hi ku hlambela kambe xi nga tsakami. Halahaya nhlalukwenu le ra le ntsungeni ku yimile vuthu ra va ka Maringa, rona ri rhangeriwile hi Cornel kokwa wa mufi. Exineneni u tshegiwile hi nsati wakwe N'waximambana. Eximatsini ku yimile n'wingi wakwe n'waJonasi, n'wana wa n'waZakariya na manhengeni. Vahahani wa Martin va lo rrhu eribuweni, ku sungula hahani n'wa Kornele lava ka Sawundi, ku landzela hahani Sani lava ka Mabovo na hahani Mariya lava ka Miyeni. swi ya fika eka hahani Vanglina. Va vula sweswo vahahani wakwe va ri, Tana haleno n'wana buti. Kasi tata wa mufi yena Daniel Cornell xikan'we ni vamakwavo Paul, Sinodo, Elon, JJ na Stubbs hi lavaya va tshambulitile mavoko ya ku hoyozela va ri, Ina, Vuya wena Martins, tana a ta ku xinga kambe Berta n'wa Jonas, tana a ta ku vukarha kambe Cornel kokwa wa wena. Swivula sweswo swisekwana hinkwaswo ka swona swi ri, Wena Martin, u ngo ngiringiri u ngirimela ka ndhandha lowu hi nga gova eka wona. Hambana na maxangu ya misava Hambana na mivangu, hambana ni mintungu u vuya kaya u ta phyuphya. Khwayere ya tata wa wena, DC Marivate, yi kayivela hi rito ra wena. Vuya, hi ta yimbelela swin'we hi ku.